Merħba sinjuri għal xut u ġurnata minna għajna, minn jaf kif ħassejtu u kom, eh? Mm. Kolli dik. Insomma, eh. Merħba kbira lil dawk li fortunati li sejrun kemuna l-lum. X'jiġifieri? Għax issa kemm huna bil-booking 4000 kuljum u daqshekk. Ej, tajba. Għax irid tagħmel?
Eh. Tidħol minn il-website, tibbukja l-islot li ħatkun kemm huna fiha eh. u tik kod. Dak il-kod imbagħad ħajkun hemm xi ħadd ħajskenja ħolek. Di tajba.
Tajba lejk u tajba lejna għax tawn fil-baħar mhux fl-awrina. Eh. U kurżità, min min se jkun qiegħed jiskenja? U mi.
Yo, code! No code, no scan, go back to your country! Iva mhux hekk ja ħasra. X'mhux hekk ħallejni ntirraġġa u raġġo. Taf hawn li hemmhekk niskenja l-kowdijiet jiena hawn Daw ta' Kemmuna tngħidlek. Iva, u f'isem il-poplu xtaqna nirringrazzjawk. Ej, għax, ifhimni, riedu jitfgħu xi ħadd illi jistgħu jafdawh raġġo ta'. U allura qabdu lilek. Le, le, daw hu li proprja xi sħana li hawn hawnhekk u lanqas naqa' kiosk m'hawn, eh! F'din naħa lanqas naqa' kiosk ikolli nġib il-lunch mid-dar, ta', mhux ċaj, ta'. U hija, ismagħni, ħafna nies jieħdu l-lunch magħhom għax-xogħol, jiġifieri inti qed ikollok tagħmel l-istess. Hija, imma jien erba' picnic coolers irrid biex nieħu l-lunch tiegħi sieħbi. Aw, u kienu qaluli ħafna affarijiet anke li hawn il-majjali, imma majjali m'hawnx ta' majjali minn dawk li nieklu, majjali ħafna differenti hawn fuq dil-gżira. Kellek xi trouble s'issa? Għażżu, għażżu gżira dal-majjali li jiġu hawnhekk. Ah, rajt waħda, rajt waħda mara, rajt waħda mara. U kella, kella zewċi som pjantieti som asna fezaċ kienu. U jena għaddi, għaddi, għed taqta l-affarijiet mill-wildlife ta' kemona u bdejt nidaj bil-Malti, nidaj, u ma femitni, għat mela Ingliż, u bdejt għadda l-affarijiet. What you doing? U kif għolliet l-idea? Irrealizzajt li ma kinux pjanti, dak iż-żewġ affarijiet nixfin imdendlin, jekk ħsibthom xi kaktus mejjet, kien sidirha waħda anzjana raġġo! Hemm minni, aw! Ju! Sken! Go back to your f*** off!
Jaħaħalik, Kompli fuq xogħlok, il-ġurnata tajba. Come, come.
U sinjuri dak huwa l-protettur li hemm eh, kemuna eh, minn hawn eh, insellmulu minn ċert kemm kemm kemm jkun tajjeb. Jisħita kemm.
Insomma, sinjuri l-biraħ kien jum il-ħaddim u aħna fuq social media tagħna staqsejnikom li ma taħsbu li huwa l-iktar xogħol diffiċli f'Malta. U dan hu dak illi għedtulna intom stess.
Staqsejnikom liema l-iktar xogħol iebes li tafu bih u intom ikkontribwixxejtu. Nibdew bl-iktar wieħed li jidher importanti, għalkemm forsi ftit iqisuh bħala xogħol, il-mara tad-dar. Din tnaddaf, issajjar, tagħmel il-homework mat-tfal, insomma, ma tiqafx. u biex tgħaxxa mingħajr paga. Semmejtu wkoll ix-xufiera li jkunu fit-toroq ta' Malta, li ngħiduha kif inhi, mimlijin karozzi, rabja u xi kultant nies li jagħmlu ftit kazzati mhux ħażin fit-toroq għaddejjin. Semmejtu wkoll lil tal-iskemil, jew dak li jiġbor l-iskart. Forsi ftit nagħtu każ, imma mingħajr dan ix-xogħol, li ftit isir minn Maltin, huwa wieħed mill-iktar importanti. Imbagħad hemm ix-xogħol tal-għalliem, li forsi fl-għajnejn ta' bosta jaraw bosta btajjel, ħinijiet mhux twal, weekends bla ħidma,

Insomma, kull xogħol fih tiegħu u wieħed jara iebes ix-xogħol tiegħu jew ta' ħaddieħor skont l-attitudni ta' dak li jkun. Niċċelebraw Jum il-Ħaddiem għax li taħdem huwa dritt, huwa privileġġ li ħadd m'għandu jneħħihulna. Christine,
Aħna, mhux aħna insomma n-nies li jsegwu l-paġni tagħna tajjeb, iddeċidaw li jippremjaw lilek Flimkien mat-tim kollu tal-Hospice, nafu kemm tagħmlu ġid. Kemm kemm mhux dal-premju ħaqkom imma ħafna iktar minn da, all right? Grazzi ħafna tal-apprezzament. Nħallu għax qed tisħi żewwa jew qed tisħi għax biex jaħmu all right dawn ma ma tisħi. Eżatt, behind the scenes all right, imma- imma napprezza ħafna. Grazzi ħafna.
Thank you.
U eh, proset ta' rikonoxximent għaj minn kull xogħol fih tiegħu, ġifieri proset tal-li ħattu l-inizjattiva li tirrikonoxxu Il-ħaddiema.
Thank you. Thank you. U dak kien shooter tal-lum għal kemm ma kenniex iċ-ċans il-birħ nawguralkom il-jum il-ħaddiem it-tajjeb il-ħaddiema kollha. Tajjeb, tajjeb.
Taf li mu dak ix-xogħol illi bih tkun dejjem wieqaf, ma fl-ma sens. Wieqaf, wieqaf, stationary.